Selâmaleyküm, ürmetli arqadaşlar! Bugün dünyaca meşur alim, tedqiqatçı, akademik Agataangel Krımskiyniñ doğğanına yüz elli yıl tola ki, o tamam şu biñ sekiz yüz yetmiş bir senesi yanvarnıñ on beşinde, Vladimir Volınsk degen yerde doğa Ukrainada. İşte, şahsen bizim halqımızğa o şunıñle de meraqlı ki, babasınıñ sülalesinde qırımtatar qanı ola. Bu alim aqqında qısqaca aytacaq olsaq, o, öz vaqtında şarq tillerini ögrengen Lazarь institutında, Soñra ise Moskva universitetiniñ Şarq ve filologiya fakultetini bitire. Mına bundan soñ onıñ, cümleden ilim saasındaki ciddiy adımları başlana. Cümleden, o, NABU bitirgen, Lazer institutında yigirmi yıl qadar türk ve arap tillerini bergenini qayd ete bilemiz. Öz vaqtında NABU ilmiy işleri boyunca Livan ve Suriyede çalışa, işte, komandirovkağa ketip, ve andan qaytqan soñ, mına bu Ukrainanıñ ilmiy ve siyasiy saalarına faal kirişe. Ve işte, soñra o, Ukraina İlimler Akademiyasınıñ aqiqiy azası olıp saylana. Mına bu, Kyiv universitetinde, şimdiki Şevçenko adnen belli, kafedra müdirlik etkende, o ta qırq bir senesinece mında müdirlik ete. O, bilesizmi, böyle bir ğaye ve müim fikirini ayta, eger dey, Biz özümizniñ tarihımıznı, keçmişimizni daa yahşı añlamağa istesek, etrafımızda yaşağan qonşularnıñ tarihını, keçmişini ögrenmek kerekmiz. Ve kel kelelim, işte, mına bu farsşınaslıq, yani iranistika, arabistika ve türkşınaslıqnı terence ögrenmek ğayesini ortağa süre ve özü de tamam bu saalarğa pek müim bir isse qoşa. Hususan, onıñ Qırımtatarlarnıñ tarihı adlı oçerki bellidir ki, o, biñ doquz yüz, bağışlarsız, eki biñ üç senesi mında, Qırımda, üç tilde, Ukrain, rus ve qırımtatar tillerinde çıqa ve onıñle Tavriya milliy universiteti, bugün Qırım federal universitetinen belli olğan universitetiniñ professorı Aleksandr İvanoviç Gubırı, onıñ közleri qapalıdır edi, o oğraşa ve oğraşqanda mına bu işke zemanemizniñ belli alim, edebiyatşınas alimleri İsmail oca Kerimov, Nariman oca Seyiteyyalarnı qoşa. Mında bu kitap, mına qolumda da buluna ya, mına bu kitapqa keniş bir kiriş sözü berilgen Aleksandr İvaniç Gubel tarafından. Ve şimdi akademik Krımskiyniñ elde etken keşfiyatı, onıñ qaldırğan mirası hususında laf etkende, onıñle mına bizim halqımız, qırımtatar halqı ğururlanmağa aqlı olğanını ayta. Çünki o, bizim, ne deyim, mına bu medeniy tarihımıznı, işte keçmişimizni ögrenüvde asıl olğan boşluqnı qapatmağa yardım etkendir. Çünki. Navo oçerkinde Agotangel Krımskiy ta on üçünci asırdan başlap, soñra hanlıq devirleri, ve Kelki Elim Gasprinskiy, soñ yigirminci seneleri icatqa daa ziyade berilgen, cümleden Ümeripçi, Abdulla Lâtifzade kibi insanlarnıñ, işte qalem saipleriniñ isselerine İşte, fikir bildirmege tırışa, olarnıñ icadı aqqında ayta. Öz vaqtında Aleksandr İvanoviç, biz onıñ yaqından tanış edik, atta şunı da ayta bilem ki, o, bizim, yani menim namzetlik dissertatsiyam vaqtında ekinci resmiy opponent edi, vtoroy ofitsialnıy opponent, ve er vaqıt bu Aleksandr İvanoviç böyle bir şeyni aytıp tura edi. İşte, mana Gasprinskiyni sizler qurtarıp yahşı ettiñiz, amma akademik Krımskiyni bir türlü bir unutqandayn olduñız, dey. Ve şimdi bu Krımskiyni dünyağa ğayırdan tanıtmaq içün mına bu kitapnı, o oçerkni dünyağa çıqara Aleksandr İvanoviç. Akademik Krımskiyniñ nesini, biografiyasını aytacaq olsaq, şunı da qayd etmek kerek ki, baqıñız, Krımskiy otuzıncı senelerniñ soñunda, onıñ üstünde mına bu qara bulutlar, işte, yüyelip başlay. Ve qırq bir senesi o NKVD tarafından yaqalana ve onı Qazahstan çöllerine işte yollaylar. Ve anda çoqqa barmay bu adam bu ayatınen vedalaşa. Özüniñ Bir şiirinde o şiir de yazğan, edebiy eser, roman yazğan müelliflerden birisidir. Men haçsız tınç bir yerde ölmek ester edim, dey ve mına bu yazğan satırları soñra bir ayatqa keçkendeñ ola işte. Afsus ki, böyle belli, dünyaca meşur alim, Na, böyle bir hor alda dünyanıñ bir köşesinde özüniñ soñ daqqalarını keçirip öyle işte. Bizge akademik Krımskiy ne qaldıra? Meselâ, onıñ biñ eki yüz yetmiş beş Pozitsiyadan ibaret ilmiy işleri bellidir. Soñra onıñ soñ devir arap edebiyatına bağışlanğan yedi yüz doqsan beş saifeden ibaret monografiyası bellidir. Yani bir işke başlasa, olduqça ciddiy berilip, Türlü arhivler, işte, arhivler çette tursın, türlü, türlü tillerde olarnı tapıp oquy bilecek küçü olğan bu insannıñ. Şu cümleden eski grek tilini, latin tillerini, Şarq tillerini, bizim tilimizni, türk tillerini su tilmaç bilip bir insan eken. Künlerden bir kün odan bir jurnalist soray, işte, Agadan Yefimoviç, siz qaç tilni bilesiz degende, maña, men qaç tilni bilmeyim degen sualge cevaplanmaq daa qolaycadır, dep ayta, cevaplanı bu insan. Cümleden o, İsmail Gasprinskiynen yaqın böyle bir dostluq munasebetlerini kütken. Olar ana tilinde, qırımtatar tilinde serbest-serbest laf etkenler. İşte, Krımskiyniñ şu baba-dedelerinden çıqqan toprağına ürmeti olsa kerek, biz onıñ qanında bar olğanını qayd ettik bu şeyde, o, şu halqımıznıñ keçmişini ögrenmek Ve bugünki vaziyeti, bugünki der eken, şu otuzıncı senelergece nasıl alda olğanını ögrenmekni o, özüniñ boyun borcu dep tanığan. Biz aytqan ve bir çoq aytmağan şeylerimiz soñra UNESKOğa, mına bu Aganangel Yefimoviç Krımskiyni, dünyaca meşur alim, ve o, tanılmağa. Onıñ yubileyleri qayd etilmege lâyıqtır degen bir qarar çıqara. Böylece, Aleksandr İvanoviç, qayd etmeli ki, bizim keçmişimizni ögrenmege büyük isse qoşqandır.